Ee vu menge Jugendspiller erëm sou zu engem Turnéier geschéckt an ass vu selwen dunner gaangen an huet e klenge Präis heem matbruecht. Salut Sam! Moie Ben, jo war op engem Turnéier dee vum Männertempel organiséiert ginn ass, wéi der et schonn am Titel vum Video wäert gesinn. Dat war erëm en OTS Case Turnéier. Ech hat jo letzt Kéier hat ech jo Chance de letzt Case Turnéier vum OTS 21 ze gewannen. Dee Video gesitt der och op eisem Youtube Channel, wann der deen nach net kuckt huet gekuckt huet, kënnt der dee ganz gäre kucken. An dat hei war da vun deem neisten OTS Set, also vun deem net méi neisten OTS Set, mëttlerweil si mer bei OTS 30, mee vun deem Moment neisten OTS Set, OTS 29. An jo, de Ben an ech maachen eis fir iech elo mol déi 100 Packs zesummen op. Ech meng lescht Kéier war 21, dat war Game On, wou et geescht huet, voilà, an en huet erëm säi Match gemeet an huet erëm eng Këscht matbruecht. Läscht kaas de den Blue White Dragon op Englesch bis neeschen an dës ka kuck mat an zu zwee wat dran ass. Skift so e proposéieren dann d'Këscht ze summen hei opzemen an dann 100 Pack simultan dat heescht du 50 ech 50 klenge Battle ween herno dann déi Secret wäre zitt. Du has läscht gesot si 5 bis 6 Missen 4 bis 6 Kitten dra sinn mat bësse Chance sinn der 6 dran. Mat bësse Pech sinn der 4 dran, awer mir kucke lo mol einfach wat mer Zäit. Probéiere mol emol dat hei propper opzemaachen, ouni schonn direkt an e Pak ranzeschneiden.
Professionell hei mer dat op hei an dann maachen ech enke kuerz hei. Tada, Dir wësst, Dir hutt jo scho de Video eng Kéier do gesi bei eisem YouTube-Channel an hei ass dann e ganze Spaass. 100 Päck Magneten, déi een normalerweis net an där Quantitéit an de Geschäfter och ze kafe kritt, mee vue dat et dann tournéiert war, ass dat wuel eescht Thema, dat een dann eng Këscht esou eng Kéier als Präis ka mat heem huelen. An op dëser Plaz eng Kéier Merci un de Sam, hien huet sech och do gemellt, fir dat eng Kéier mat Iech zesummen hei um Channel drop ze hunn, dat mer dann bëssen Entertainment vläit hunn fir ze kucken wat dran ass. Dass jo sou 3 Kaarten all Kéiers ne? Sinn an all Pack sinn 3 Kaarten dran, et huet een zwou Commons oder eng an all Kéiers eng Super Rare misst dat sinn dran an dann wéi gesot kënne 4 bis 6 amplaz Super Rares Ultimate Rares dra sinn.

trotzdem nach ëmmer ganz beléift ass, well et virun allem am Dag Vanquish soll kéint ein an an Christian kéint an e ganz wichtegen Deel vun vun der Strategie ass fir ze spillen an mir hunn zum Letzt nach Kapsi Yamiway dran, eng Kaart aus engem Deck wou och ganz staark op der Benlëscht lo getraff ginn ass, wou lo esou alleng net méi ka gespillt gi mee wou meeschtens mat aneren

Dass mer géif soen ab elo mol ufänken an kucken. Vläicht hu mer jo schonn direkt an den éischten zwee Packs eng vun deene begehrten Ultimate Cards. Ech hat jo och schonn am letzte Video gesot, dass een eventuell, wéi d'Kaarten hannen ausgesinn, dass een do schonn den Ofdrock gesäit vun der Ultimate Schwäert. Dat ass dann do dee Moment, wou d'Bild ass. Mee kucke mer eis dat emol un. Mir mussen eis nach e bësse Gedëlleg hunn. Elo schonn déi First Cut Magic, déi mer dann hätten. Bon, ech mengen, du gesäis et bei mir, wann ech eng bësse méi. Genee. Gutt Kaart hätt der, weess de scho Bescheed. An dat ass einfach den Ënnerscheed, deen der elo gesinn. Dat heien ass dann halt eng Super Rare an dat heien ass eng Common. Déi Super Rare, déi huet dann hei am Bild, ass do e bësse méi Glitzer, also déi glänzt dann halt e bësse méi. Beim Ben senger Kaart gesäit een dat nach besser do am Hannergrond, bei där hei elo net esou, einfach well dat däischter ass. An dat ass dann den Haaptënnerscheed tëschent deenen zwou Raritéiten. An da bei Ultimate Rare, do gesäit ee relativ gutt, dass dat halt eng e bësse méi speziell Raritéit ass.

Ee sou ee Pak an da war net sech besser plazéiert wat een da méi kritt. Dat hei war halt awer wéi gesot e Case Tonnerre fir dann den OTS Seeser ofzeschléissen an dofir huet de Manatempel dat dann zur Verfügung gestallt. Dat heescht dofir och nach eng Kéier Merci un de Manatempel, datt si dat Turnéier organiséiert hunn. An déi Kaart déi ech hei geholl hunn, dat ass nach eng vun deenen, also dat ass am Fong déi deiersten vun deenen Rares wou ee kann zéien. Déi ass op Englesch geet déi jeeweils knapp een Euro d'Stéck. Dat heescht wann en déi och nach puermol zitt, dann huet een do och nach bëssen zesummen. Wa sinn op normal Turnéier kriss de jo kee Cake, dat heescht do huet de One Pack Magic oder wann s bësse gutt gespillt hues de zwee, dräi Packs vu gutt. Mhm, genee, genee.
Dat si sougenannte Präispäcken. Mir wëssen et jo, dat dat och wéi a Pokémon an a One Piece ass dat ëmmer e bësse Gambling, soen ech emol esou, just datt de net kanns elo vill do. Ganz genee. Woubäi et gi Leit, déi verklappen et awer op de Card Market Siten an alles, dat muss een och eng Kéier soen. Ja, ja, ja.
Ähm, hei hu mer den Token vun dësem Set. Mir, ech hat jo schonn am letzte Video gesot, datt ee pro OTS dann en Token huet. Dat hei ass Photon Token vum äh, Photon Archetype. Niveau ass ass schéin ze hunn, wann deen een een zemol zitt.

Mir hunn eis dofir entscheet dëst Joer och bëssen duoméisseg ervir ze goen, fir bëssen och emmer Ofwiesslung ze fir iech. Natierlech ass et ëmmer gutt wann een eng keng Ahnung huet an deen aner huet Ahnung esou mol esou. Mee da gesitt der e bëssen dat dat awer och bei eis vill duoméisseg ass. Och eng Kéier hei déi iech kënnt mierken wéi eben an engem aneren Artwork mee dat, ech mengen do bass de mer och eens, dat ass elo eng Kaart déi net vill Zukunft huet denken ech. Nee, nee, nee, nee, nee. De Play zou, da muss een nees hei abauen a sou Kaarte lëschten.
Meeschtens ass et sou bei den OTS'en, dass do Kaarte benotzt ginn, déi am Moment kinnten gebraucht ginn an déi dann halt méi deier waren, einfach well se scho méi aus engem méi ale Set sinn. Dat heescht, dat ass dann, do gouf et bis elo nëmmen eng Versioun dovun an dat ass dann e Set, wat virun 10, 15 Joer erauskomm ass. Dat heescht, déi Kaart, déi deemools dann zwee Cent kascht huet, kascht dann mëttlerweil 15 Euro. An dofir kuckt Konami dann ëmmer Kaarten do ze reprinten am nächsten OTS-Set, déi dann halt de Moment dann vill méi bëlleg ginn fir d'Spiller, wat dann jo eng gutt Saach fir d'Community ass, datt se sech dann do net mussen déi ganz deier Kaarte ronn huelen. Oh, lo hun ech hei schon en paar Qualen gelost an ech hun gesin dass ech keng Ultimate Sphär kréien. Ah an hei ass déi éischt Ultimate Sphär. Déi heescht den Ben deen ass ganz kloer fir de K9-66A Joker. Déi kann een huelen ganz gär. Wann ee gesitt do gesitt der den Stréch do ass do wou d'Bild ufänkt dat ass bei den Ultimate Sphärs ass dat leider sou dee Moment. Voilà. Äh, das ganz selten, dass een dat net gesäit. Eescht ech hun mäin éischte Punkt hei vum Sex. Du hues definitiv ja, den ja. éischte Punkt Sex méiglech gemet, dat ass och so guer déi, déi am deiersten ass de Moment. Mhm. Kane an Jockel, wéi gesot eng Kaart, déi lo op der letzter ähm, Bennlecht vu Konami op eent gemat ginn ass, einfach well se extrem stark ähm, u sech ass. Se kann ufänken, se kann Kombos ufänken, se kann awer och wann deng Kombo ähm, duerch irgendeps vum Géigner äh, gestéiert gëtt, kannst du domat weider komboen. Wann déi Kaart bis um Feld ass, da kann se der och nach entweder en Extender fir den Combo sichen oder se kann der eng eng Interruption sichen fir am géignereschen Tour ze spillen. Also eng wierklech ganz ganz staark Kaart an zu Recht och op Eent. Voilà, nëmme mol een Hit bäi 5, 6 Päck op de Kapp kritt. Ech meen elo eng Hu sammelen hei an déi aner sammelen hei eben do, well dat sinn.

Dat heescht, normalerweis, och wann ee sou eng Case opmécht, dat huet een och all grad dräi Mol, wat jo dat sech och dee Moment flott ass. Oh, elo mach ëm deen aneschten. Ah, nee. Ah, nee. Do hu mer awer elo net gescriptet. Also ech hunn alt d'Hoffnung, datt mer eng Kéier Pak dräi Mol déi nämmlecht dran hunn. Kréie mer dat hin oder net? Dat wier jo ganz flott. Sou. Wéi Dir wäert mierken, huet eis elo e bësse vill Zäit geholl, well dat am Ufank Vill Kaarte si mir lo ass eescht an der Kä Repetitioun, dat dat mer einfach hei gesi en Norde bëssen nach anerer. Dunn hu mer op d'éischt Kéier gezunn. Komm nach mat puer neier méi lo eescht an der Kä no 10 weidere Päck mengen ech dann. Do gesitt der op dat ass näischt Neies méi dran an da gëtt just nach déi grouss Roll mat 5 oder 6 speziell extra Kaarten hei kréien. Genee, genee, genee. Oder net? Ah, da si mer bis Statistik, déi nach kann äh, diskutéieren. Ech menge jo, also, mé och äh, Link Pokémon sinn och si nach Bak dran, hat man net als och. An déi dunne och fir Dich gezo se. Ja, rich Diversitéit an, an de Video.
Dat wann ech schon eng Klärt gewënnt, kann dat eng Kette besser wei wie dat ausgesät, mhm. net wie normalen Display, den an de Geschäfter keeft. Mhm. Ähm,

Dat ass eng ganz. Ah dach, uewe gesäit een se.
Ech hat scho geduecht gehat, dat wär eng, wou ee bal näischt géif gesinn. Dach, mee do gesäit een awer hanne. Wann ech scho vu vir kucke wéi agestanzt dat deelweis ass, da muss hanne scho bal e Stréch drin, soss hätt mer scho bal eng Fälschung hei oder sou. Ganz genee.
Key to Drakehotel, D'Zauberkaart vum Drakehotel Archetype, e ganz beléiften a virun allem och e ganz staarken Archetype. Merci fir d'Lift. Ganz beléiften Archetype. Da muss uns lieber och so, do, ja, perfekt. Ja, si bëssen anerer.
Ech man eben och Pokémon Openings an aner Sleeves mis a bëssen nach sichten. Ech hat nach Dragon Shields hei fir um déi dat besser geet. Äh, dat do mis awer go. Ja, ja. Skandal déi machen an äh, Yugi Kach mat Pokémon äh, Sleeve. dat dat schiet Fällt nach den an. allem mit. Ja, dat, äh, ja, sinn am gang Sachen op ze. opzeschaffen. Hei gi ech ëmmer sou an de Këschte gezunnen. Skandaléis, also wann dat an de Kommentarer elo Shitstorm gëtt, da weess awer och net. Et soll e bëssen e Statement sinn, Kaartespiller si Kaartespiller, deem seng Klapp a alles. Ech ginn hei net ausgeschoss, wann ech e kleng Problem hunn. Voilà, nee, et kënnt dann elo haut.

Ech mengen zum Zentring misst et normal Loch sinn.
am Sleeve Da- war dat net so gut. Decker sinn och nämlecht an hei gesi mer dann oh, ganz ganz kleng. Ganz duuss just, do hat ech méi en décke Stréch ran. Mee op jiddefalls nach eng Kéier den Keynan Jokel. Sou, elo muss ech kucken, datt ech awer ee vun deene lass ginn, well soss maachen ech eppes wat Konami net wëll, well ech spillen zwou Kaarten déi am Fong op eent limitéiert ass. Dat heescht, da muss mer kucken, datt mer déi Kaart nach iergendwou

Ja, lech hat ech hei no gekuckt am Background an ech gesinn wat een hei Päck op mech dat geet net da man man mol op ze zeelen. schwerst Arbeit hei se ze soen na mat 100 Päck um Steck op ze maachen. Meet geet méi séier well sinn Gott an deem Sënn Gott sei Dank bis dräi Kaart mir hat mei schon Opening se op man ëmmer 11 Kaart pro Pack do was du bal eng eng halb Stonn am gaangen. Do war awer näischt ze zéien also. Ja dat huet een dat huet een a Yugi ganz ganz selten, datt een do Päck sou.

Dat hei wär Master-Set-méisseg méiglech mat der Unzuel vu Kaarten, soen ech mol, am Deck. Ja. An net wéi aner Sets, wou een. Opfall. Nee, ass nach alles ok. Aner Sets, wéi a Pokémon, wou s de geschwënn 300 Kaarten hues, a 400 Kaarten an all Kaart bestinn an 10 Variatiounen hues. Dat fänkt dat net un. Och mat One Piece fänkt dat guer net un. Dat ass och aktuell ze deier, dat kann ech lech elo eng Kéier erzielen, dat ass engem Opening. Do ass Yu-Gi, Gott sei Dank, elo net vum Logan Paul a Hokage, wéi se all guer heeschen. betraff. Ja. Hoffnech emol.
Nee, dat ass einfach nie. Den Yu-Gi-Oh! den och den ähm, großen Dingen, dass die meescht Leute, die sich mit Yu-Gi-Oh! beschäftigen, dass dat auch wirklich Spieler sind an dass lo net so viele Leute huet, die ähm, op d'Sammle ginn. Techt äh, du hues am Fong, dass d'Spiller

ähm, dass an Zukunft et keng OTS-Packs méi ginn, mee dass lo Tournament-Packs rauskommen. An zwar Tournament-Packs sinn eppes, wat op der Local, op OTS-Championships, op Region äh, impliziert gëtt. An dat ass eppes, wat ee schonn op deenen groussen äh, Turnéieren, dat heescht YCS, Europameeschterschaft an Nationals huet. An zwar sinn dat äh, och speziell Packs mat Kaarten, wéi an dem heien OTS, Wahrscheinlech sinn dat Kaarten, déi a verschiddenen Decker benotzt ginn, oder Kaarten, déi op dee Moment méi deier sinn. An déi hunn dann e spezielle Stempel. Et ass nach net genau gewosst, wat domadder gemengt ass. Et ass esou, datt, wann een elo op der YCS, wann een do hikritt, op den zweeten Dag ze kommen, da kritt een och e Pack. An dat ass da sou e Pool mat néng verschiddene Kaarten. An déi hunn dann alleguer de Stempel drop vun der YCS. Do steet dann drop YCS Championship Winner Pack, iergendeppes an deem Stil. Ganz, ganz begäert Kaarten, ganz deier Kaarten. An dat huet Konami elo och decidéiert, dat fir d'Local anzeféieren, fir HTS Championship an hir Region, also déi e bësse méi grouss Turnéieren. Dat heescht, An Zukunft ass dat sou, dass wann de OTS 30 fäerdeg ass, dass dann d'Tournament Pack 1 kënnt. An an dem Tournament Pack 1 krut een dann Kaarten, wou verschiddener dee spezielle Stempel hunn, dass de dann déi aus engem Local Pack krus oder wann s de den OTS Championship spills, dann wann s deen dann gewënns, oder an d'Top 2 kënns. Si hunn, wéi gesot, nach keng genau Informatiounen dozou ginn. Kriss de dann e spezielle Proteas Championship Pack, wou s de dann dee Stempel hues, dass de Proteas Championship gewonnen hues oder dass dee getoppt hues. Oder dat kanns de dann och an, elo hunn ech déi drëtt Ulti, mee just fir mäi Saz fäerdeg ze maachen, dat kanns de dann och fir d'Region. Dat heescht, wéi gesot, eng Raritéit elo geschwënn, OTS wäert et net méi ginn. Dat gëtt mat Tournament Packs gewiesselt. Mee kuck mer eis elo mol déi nächst Ulti un. An zwar ass dat Kaps Yummy Way. Dat ass den Archetype, deen och op der Banlist relativ staark gehéilt ginn ass. Dat heescht, dass een dat quasi net méi kann eleng spillen, mee dat muss ee mat aneren Decks spillen. Kaps Yummy Way, dat ass e Synchro-Monster. Fir déi, déi sech mat Yu-Gi e bëssen auskennen, ass dat e bësse méi speziell, well deen Archetype funktionéiert nämlech esou, Normalerweis fir e Synchro-Monster brauch een en Tuner. An bei Clubsy, beim Yummy Art Shop ass et awer esou, dass déi keen Tuner brauchen, mee déi kënnen och mat engem Link Eent Monster gemat ginn, wat an deem Moment keen Tuner ass. Dat heescht eppes ganz, ganz Spezielles, wat esou virdrun nach net gouf. An Clubsy Yummy Wave, dat ass och eng vun den wichtege Kaarten do an deem Deck, an déi gesäit am Ultimate Rare natierlech och richteg, richteg flott aus, einfach well déi D'Kaz an der Mëtt sou am Virdergrond ass an der den Hannergrond bëssen, jo also den Hannergrond an deem Moment och schéin am Hannergrond ass, ass schonn eng ganz schéi Kaz. En plus ënnenéihen se och nach sou aus der Stanz, dat heescht si komme wierklech zur Geltung do. Wann den hei de Verglach jo mécht, do gesäis de dass geet awer e bësse méi iwwert an d'Bild. Genee, genee, genee. Si sinn am Virergrond an wann der eng Kéier hanne kuckt, ah dach hei gesäit een awer dat e bësse erëm sou dee Stréch drop ass.

Ass jo bessen ausgeglach, besser wéi op engem Pokémon Openings wou ech ëmmer verléieren an nix ass. Ech hat lech gëschter gesot se wier e kläit Fänkerchen am Mathieu Diabo wou ech op Pokémon Go net net nokommen an ëmmer verléiere géint meng eege Leit sou.
Den Gagaga Head. Ben, ech stellen dir der lo mol eng quiz Fro. An zwar mat der Duelenkaart Ga Ga Ga Head. Wann ech der elo soen, mengs de dass et deen Archetype gëtt Do Do Do Do Do Ga Ga Ga Ga Ga an jo Do Do Do Do Do an Ga Ga Ga Ga Ga. Mengs de dass dat zwee Archetypes sinn déi et wierklech gëtt oder mengs de dass dat elo eppes ass wat ech erfonnt hunn?
Sou wéi déi Yugi Nimm heiansdo dach sinn, kann ech mer virstellen, dat kënnt bestëmmt nach. Ganz genee, dat ass dann natierlech ëmmer ganz, ganz witzeg, wann een dat Deck spillt a wann een da muss seng Decklécht ausfëllen, well da muss en nämlech da gefillt zéng Mol dadadadada an gogogogogo schreiwen. Wann s de eng Kéier ze vill ëm Dagen goe muss, dann hänks de verdéngt Deck falsch aus. Dann hues de eng falsch Decklécht gemat, ganz genee, do muss de ganz gutt oppassen. Déi Cubes. Perséinlech kennen ech just een eenzegen deen dat deen dat spillt de Pierre, ech mengen dee meeschte geschitt dat net. Mee dat mierkt een och heiansdo dat wou d'Kaartendesignerin an d'Kaartenschreiwer heiansdo e bëssen och. D'Base ass jo drënne fir dat der Community se ënner d'Nues ze reiwen. Et soll jo och heiansdo e bëssen e Witzfacteur mat dobäi sinn. Ganz genau.
Sou, ech muss soen, mir sinn awer elo an der gudder Hallschent. Gutt Hallschent vun Ufank, jo.
Ja, wann de Samson virun mech mat do alt puer Méint eng Kéier dat mat do mat der Bäck oplaat, also hien ass do gutt am gaangen op den Eventer. Gutt déi Communitéit natierlech e bësse mat Swift bauen an alles. E bësse Leit verluer, mee wéi de Sam virun ugedeit huet, déi déi Yugi spillen, déi spillen och fir et ze spillen a sammlerméisseg ass dat bëssen, also Gott sei Dank, och manner wéi dann een anere Kaarterspiller. Do bleiwen d'Leit awer meeschtens zum Ball an d'Heiheerer.

Kint natierlech diskutéieren loossen, dat der net léiwer ziilt, gëtt der net méi plus wann et ziilt, verkeelt an alles, mee fir den Channel denken ech ass dat eng flott Experienz. Yugi ass Gott sei Dank net sou wéi déi aner Kaartespiller, wou s de Jeeweils fir en Dipp, wéini scho an e véierstellege, fënnefstellege Beräich gees. Natierlech déi retro Saache weess ech elo net bäi dir, wéi dat ass. Déi sinn awer och deelweis. Deelweis, natierlech. Dat si Saachen, déi sinn 30, 40 Joer alt, schon 30 Joer, mol op d'mannst schon och al an déi Richtung. Ech mengen, d'Lapke Dell, déi dem Dre Hill si rauskomm ass 25 Joer sinn dat schon um Bockel, ne?

Oh je, oh je, oh je, kuck do, kuck do alleguer eng Kéier fort mam Stéck Breem. Oh je. Mir kéinten dach wéi aner Youtuber maachen, dat mer mat Schéier wëlle klopp ze A maachen. wis, du laachs lo, mee ech maachen dat elo mat der Schéier. Dat ass dat do hei, eng vun den Ultien ass. Maa mer hei mol op. Soulaangs de ufänks d'Päck esou hallef ze duerchzeschneiden an dann dech opriicht, wat da grad kacht gëtt. Déi Nerven hunn ech Gott sei Dank net. Sou. Sinn awer vill Leit déi sech dat dann ukucken an de Shorts an alles. Ja, se- selber Äh, Propp. das, äh, das gut, dass ich se so opgemat hun, wéi ech se opgemat hun, Ja. well soss hätt en awer lo e Problem An gehat. deem Moment soen, Hëlz net schéier, ech schneiden an d'Mëtt duerch. Also dat war, mee jo selwer d'Schold, ech wollt den Fact klauen, et ass gutt, ech bleiwen awer op menger Säit. Mee, äh, ja. So, mir hunn d'Gate Drake Hotel eng zweete Kéier gezuerent. Zauberkaart vun den Ultien och hei erem ganz schéi gemat. Jetzt leeën mer déi natierlech direkt an. An da giff ech soen, ja Ben, häss du, wäers du op denger Säit bliwwen, dann häss du elo deng drëtt Ulti gekrut. Wäer ech menger Linn nëmmen trei bliwwen, et ass ok. Da bass du 3, 2 ebe vir. Ech hu jo nach däi puer Päck fir zrëck ze äntweren, mee. Dass et kann nach eng Ulti dra si, ganz genee. Leeë mer déi och mol. Sniff, sniff. Openeen.

Da nëmmer jo déi Standardcode oder bëssen dobäi. Da kann jo dees Kriär net louden, fir do ze maachen, dat muss einfach kommen. Jo, eleng schonn einfach, well et jo flott ass, fir dat Ganzt eng Kéier esou ze weisen.
Ech menge mir si lo bal bei de leschten Ding hei ukomm, plus minus. Mä kommen, kucke mer.
Also et muss herno opginn, dat jitt wéini gläich Päck unzuelen huet, soss hu mer eppes.
Sou, kucke mer mol.
Och wann deen een oder aneren heiansdo ze séier ass, hunn awer ëmmer géigesäiteg gewaart. Ech hänken elo gläich mat Schweessen, ech schmiss nach een. een Hit nach kritt fir auszegläichen. Ëmgedréinten Helo nach en Hit kritt, dann ass en awer, da mengen ech, dann ass se fort, dann hunn ech d'Néierlag hei heiheem erëm souzesoen anzegestoen, dann ass et eeben esou. Sou, komme mer bei déi letzt 8.
Kach mat Schrauwe schaffen. Ech hat letzt- lescht Joer beim Eric di Clesia an d'K9-Kaart gezunn. Hien hat do net ze vill Chance, dann ass dëst Keen eng Kéier ëmgedréint. Kann de mat a liewen. Ma hues de jo erëm eng K9-Kaart gezunn, gëtt eis déi. Anscheinend, anscheinend sinn dat deng Kaarten. Wat e Statement, als solle mer en Deck do bastelen. Ech hu fréier Yugi gespillt mat Verteidegungs-Angriffszone verdeckte Kaarten, mee do hunn déi, déi lénks ëm ons dran alles komm sinn. Dat ass Ech perséinlech hu rich 2021 ugefaange mat spillen, dat heescht bei mir war dat schonn alles do, dat heescht ech konnt mech do schonn einfach raschaffen dee Moment. Mat Dinoen, Dino war mäin éischt Deck,
deene si mer laang trei bliwwen.

Zwee K9 Jokers geholl. Ich so Pi mol Daumen sinn dat ongeféier äh, eng 80 Euro, déi du awer lo um Dësch leien. Dat heescht war definitiv der Wert fir äh, se Këscht opzemaachen. Ähm, ja, Këscht hunn ech gewonnen. Männer Tempel dien organiséiert Yugi Locals Dënzes, Donneschdes an Sonndes. Deech wann der ganz gern enker wëllt spille kommen, kënnt der do gäre laanscht kommen. Um dëser Plaz Merci no enker Merci un Marenthal fir d'Organiséieren, Merci un Team Lëtzebuerg fir fir datt ech ënner Team Lëtzebuerg ka spillen an ech géif soen, wann s du näischt méi ze soen hues. Merci dat ech dat konnt opnamen, ech hunn zwar verluer, ech si e bësse traureg. Merci datt s de matgemaach hues. Jo, ech hoffen de Video huet iech an den Duo gefall, een deen Anung huet an een dee keng Anung huet, hallo hei sinn ech. Da sinn ech gespaant wéi s de mat der nächster Këscht laanscht kënns, déi s de gewënns. Probéiere mäi Bescht.